hal si ka ti mai zarhpani zeidah kai hruk la ti phun rum ro ani nu nih za se chim huam ti lo kan pa thawi thara chuak hei ti lo thawi thar lo te na ruah chun dai pathian cha pakhan nang na chia ti tung lo ti bai ka chim chi ko chu Solo sak lai zongah hin kan sak dingmi solo nak hin na hnipuan nai ruk dingmi pen na ruah cun lai thangthatnak solo na sak cu a pahnih nak pei si cang cu cucu i ral ring u tiah jem nih a chimmi si nu zia hi cu ka theih tuk le kan nu zong in hla hla sa ve tawn cu hakha kan um lio te hna hin zion te na thawng hrem ka thiah khin hla sa kan thiah chih ve cu mu nu kan ti cu a buai ce mi cu ka sak te a zei thlak ai hruk lai tu lio le cu voi khat caan hman ning bak ah daho lai thil nan cok ko chang cu Zeidah kai hruk lai ti hi buai kho tuk le ka buai lo tuk tuk. Kha khom kan van kal tim cang kha i thoh ne si ka van tiah hin kai kai maw ti si ani le angki cu ai kai ai kai ai kai na kan tlai la ka van tiah khin ai kai kai deuh lo in ka kai thleng than la ti kha fim lo ahcun khawmh kal lai i sik bak hau cang kei hi ka fim zeiruang ka fim tiah cun cunglei fimnak ka nei nu zia si ti ka theih le ka ti lo o vai thleng ko ne ka ti voi nol an thi ahcun ka theihmi cu niruk zan ah kha ka dawt kal lai i kan i sik sual nakhnga lo thlen hau ti lo dingin nan ni le na angki ai keih cemmi hi ni ruk zan kan kawl cia la ka ti ha ka fim nak cu o khati kawl cia kha cun a tlai kho ti lo cu voi khat la bak cu singkar pakhat he kan so la deng kwa ta kan riak chu mu Pengkawt kan riak le zarh pezing cu hlansa cuam ah cang. Ai ṭap peng rih ko. Rawl hlawn za hi kan kawpa te hoi cu mu. Ai ṭam le kan ngah ko kha van i ran deuh aw ka ti van i ran deuh aw kan tlai sual lah an hlasak tam ngai cang hi ka ti aw ati ai ṭap pen ko ka ngah pen kaltak le ka siarem ve lo kha van ran deuh ok ti le oh sia peng phun awan la hi ka bible vai ka ken piak ta ka ken ka ngah ko eh ka ti tisu a lak le tisu cu bible a lak a lak le zei tla tua ngak ti le a e ko tisu a lak le Zeimi tisu cu nai tu ka ti ka ei lo mursen si a ṭhat khatnak kha rualternak si ti a ṭhat khana ai rual lomi kha hihin rualter si ti le na khat a lak ṭhan le chia le a ṭhat ni nak ai thu ruan hman thangṭhatnak hla kan sak dingmi khi a pakhat nak kan chia bak ti lo cu Aw thlacam tein ti ka sak mi ah mi nih ti nunnak ngan ah seh ti lawmnak ngan ah seh ti kha na sak mi kha pakhat na na ruat ti lo i ngai dawh le dawh lo na hnipuan ṭhat le ṭhat lo lawng te khan na ruah tuk ah cun cucu sia sal phun khat a si timi si hel tla nak si lo mu sia sal phun khat a si timi si cucu zumtu nih nan tuah awk a si lo Nu pawl lebang cu za ko seh. Anih nu cu thawi thar nai hei ti phun lo. Ti ka sule. Ka bantuk kha nupi ṭha cu kho lo cu. Kan hawipa nang zei bantuk dah nupi ṭha na ti kan ti le nupi ṭha maw ti le aw ti le lai le ah lo thlo ko lo thlo i kha thatho ten thlo lo na avui na ṭha da chung aw Christmas lai ah na duh chami hnipuan kan chawk piak la ti bia kam i thatho tak i a thomi Christmas lai i a philh ṭhanmi Christmas lai hi bia kam i a philh ṭhanmi khi nupi ṭha si ko mi si cuzong cu nupi ṭha pakhat si ve cu kan i ruk lomi hi puan zeidah kan cawk run hmanh nai ruk ṭung lomi lai thil zeidah dah na bi zuwa na chia ka chimmi si zan ka chim kha ka limi rong bia zang ka chim tuk cang sai ruang ha kan i khom mana hin do khalo te kan ruah tikah kan ni puan thluk mi kalak ai khau tuk hi ka ti mi se man fak tuk na ruk na khin asi fak mi na an mai na kha biakinn hi fashion si lo cu fashion show anak zong a si lo tu ka chim mi si zoh chia tuk cai dolo ti amah a belte tu ka chim mi ka si nan hi puan le nai ṭap ning hna kha ti pakhat nak i na sia sual ah cun cucu sia sal phun khat tako a si cu bantuk thlarau le fimnak taktak a nei mi nih sital kha an uar lo kan thangthat ning zong mi sitral i chawn hlah u ka chim duh mi cu sitral phun rumro zong kal ding si lo cu a sitral ho in kan kal ti phung a si lo sitral phol na kala cu dai atu i ai do lo ti a thara sok si lo mang ko lai cucaah kan nih kan model ding cu Jesuh Khrih kha sa ko ti Pathian min thang than siseh